Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Welby's Supermarket, Mayoka Spas, Me Direct, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.
Wellbees.mt, your favorite online supermarket.

U llum miegħi fl-istudjo għandi lil Ġajjiż. Hello Ġajjiż. Hello Mel.
Jiena għandi l-iskriptek lest wara xulxin. Però ħanibda minn taħt net. Fidejk, fidejk, mexxini jent.
Qed tibża. Eh, vera tibża.
Għalfejn qed tibża minn dan podcast. Femni naqra. L-għenet jien ibża ħafna mill-podcasts. Għalfejn.
Ek jiġu interpretati ftit ħażin. All right.
Mbarra biex niftehmu.
Ok, taħseb li jiġu eh, interpretati ħażin. Ġili iva, anka minn nies u hekk, so jiena hmm. jien vera anti l-kummenti tan-nies. Ok, nitkellmu fuq aktar tard. U Ek, għandek ħabta, ġviri meta meta l-podcast tijak u tkun isek titkun ta' fi xaħat personali, automatikant naħseb minn Malta kollha nfittex il-podcast tijak, ġviri, oh. so bis-serjetà. Okay, thank you. Grazzi.
Ehm, u jien persuna naqa' privata għal kemm għandi ħajti ħafna fuq is-social media u hekk, għandi parti minn ħajti li hija ftit dejra privata. Allura jisni bdejt nibża għax hekk qed neċita ruħi like litteralment li jisni naf li għandek il-ħabta li ħatejni noħroġ Dak li forsi mhux ħafna jafu. Mela aħna waħda mir-raġunijiet li ġibnik lilek huwa minħabba l-fatt li tgħix ħajja pubblika, però meta tasar ma tantx nafu ħafna fuq ġajis apparti mhm. ċertu affarijiet żgħar tajjeb li għadhom. U waħda mill-affarijiet li mhux impressjonatni imma li jiena nara ħafna fik u tkellimna fuqha mhm. wkoll. Hija din il-ħabta tiegħek li inti għat li jiena nibża' niġi fuq il-podcast ukoll għax ma rridx nider vulnerabbli, ma rridx nider il-kelma li użajt li hija weak. Għalfej, xinu weak għalik u minn xiex tibza? Ara, nibda billi billi tider forsi inna vulnerabli, jew mm. tibki, jew ta' forsi turi turi l-ħażin tal-ħajja naturali li ngħixu. Ma jfissirx li huwa ħażin. Iċ-challenge. Eżatt.
Ma jfissirx li huwa ħażin. Mhm. Tajjeb għaliex kulħadd jaf kif għandu joħroġ l-affarijiet kif iridu. Mhm. Jiena personalment, jiena persuna li tant nħoss li pożittiva u isni nibża' meta nara xi ħaġa li tkun ħaġibni ħażin il-verità. So, allura jisni mux nibza nibki ta' għalli ġili kiena momenti li nibkejt u ġili insib il-moment biex nibki literalment veri jisek tkun t-tizvoga. Jow jinnaf jek New Year's Eve u fil-countdown veri ta' New Year's Eve. Emozzjona ruħ. Eħe, eh?
nibda naħseb, eżempju, minn jaf kem nisweħidom, minn jaf kem. Allura, emmek anka meta jiġri xi ħaġa sabiħa, nibki ħafna b'xi ħaġa b'affarijiet sbieħ. Imma b'affarijiet jisom li ftit żgħir huma negattivi, nista' ngħidilhom hekk. Il-karattru tiegħi vera jipprova jaqbes dak il-mument. Titnajlek naħseb jien. Ja naħseb li inti tant inti persuna li għandek empatija kbira. Leħa ħafna.
Tant tħoss għan-nies li tant inti sensittiva li kif qed tgħid inti f'nofs il-lejl ħaddieħor qed jixrob ix-xampanja u inti qed taħseb f'dawk in-nies li qegħdin waħedhom li tant inti moħħok tant għandek empatija kbira u tħoss għan-nies li kif tibda taħseb fihom tiġi triggerjata u mhm. tajt Le, happy thoughts, happy thoughts, happy thoughts. Eżatt, eżatt, proset. Però ma taqsni. Però ma taħsibx dat li ma tkunx qed tgħix għax hija sabiħa ħafna li inti bniedma ta' empatija kbira, ma tħoss li qed taqbeż step. Ara, jekk toqgħod taħsibha, Tista' tgħid iva u tista' tgħid le. Imma kif qed ngħidu, jiġifieri dak l-istep isir xorta, isir forsi jien personali, jiġifieri nagħmlu għalija waħdi. Eħe, jien persuna ta' ta' empatija normali, jiġifieri nemmen li ġiet long time ago kont naħdem f'ħanut u kienu tawna training kif għandna nittrenjaw litteralment lilna nfusna biex nsibu empatija fin-nies li ngħaqdu u dak tant kont ħadtu bis-serjetà li bdejt nipprattikah fuq it-tim li kelli dak iż-żmien u naħseb minn hemmhekk ġiet kollox, jiġifieri minn hemm Forsi minn dejjem kelli, tajjeb. Għalmuk.
Eżatt, minn hemmhekk forsi tallimt kif nużaħħa iktar. Eħen nħoss ħafna n-nies, infatti, Mhux noħodha personali, u minn dejjem hekk kont. Jekk kont inkun l-iskola u xi ħadd ikun qed jiġi bbuljat, jien kont letteralment il-persuna li niddefendi 'l dik il-persuna. Għadek? Għadni hekk ħafna, imma meta kont żgħira kienet tiġri ħafna l-iskola. Jiġifieri. Għandi domanda lil. Inti għedtli li meta kont żgħira, meta kont dawk l-erbatax-il sena, kont tibki Ħafna. Jekk tmur lura. Kont nibki ħafna. Għalfej kont nibki ħafna. Kienu kont naħseb vera x'kont sensittiva, mm. tajjeb, u jiena persuna sensittiva li x'naħseb u persuna li naħseb ħafna. Sewwa sewwa hemmhekk jiġi fejn sensittiva ħen nħoss. Imma meta kont żgħira kont nibki, jien naf konna nkunu żgħar jolqtuni, kont neqret aktar milli nibki, ġifieri naf ommi kienet tgħidli kemm tibki anka sħabi u hekk. Imma ma tqisni intqajt ma' nies f'ħajti li għalmuni forsi għalfej għandi nibki u le. Mhm. Eżempju, jien naf vera ma nixtieqx nibki. U qed inħossni ħanibki. Imma eżempju mod f'ħajti hekk jiena f'12 bdejt nikber isek tibda tibki u tibda tbatti, tibda tażel għalfej għandek vera tibki u għalfej le. Kelli ħbib li tilfu forsi l-ġenituri tagħhom li hemmhekk fejn rrealizzajt u għadt mm illallu eh, hemmhekk vera tibki, taf kif, jien naf meta ħadd eżempju l-aħbar tan-nanna li kienet ma tiflaħx bdejt nibki u werżaq u nġempel lil kulħadd u ħadd, eżempju, Raisa kif ġempiltilha nibki u werżaq, di qatt ma rat lili hekk. Jiġifieri so ikollok bżonn tibki. Kelli eżempju ħabiba kbira tiegħi ħafna wkoll, niftakarni li bkejt ħafna magħha, kienet ma tantx kellha pregnancy easy, ġifieri din kellha iktar minn miscarriage wieħed, kellha xi three fails of IVFs, ġifieri dejjem tipprova, tipprova, tipprova. U darba kienet pregnant, konna vera happy li hija pregnant. Ehm, u u korret ukoll minn like ma kienx successful u hemmhekk niftakarni tibki nibki magħha ġifieri. Allura meta naħseb dawk il-momenti ngħid istra ehm, Kemm vera kellhom għalfejn jibku dawk, tipo jien għandi għalfejn nibki naf għax taqafli l-karozza jew jdaħlu fija jew jien naf għax ma ġienix kollox tajjeb. So allura jisni meta naħsibha e, hekk jiġrili meta nkun ħa nibki mhux nikkonsla bħaddieħor, ġikoltant ma tikkonsla b'xi ħadd tik naqar enerġija meta jiġlek xaġa kbira tajt jaħasra min jaf dik jew min jaf l-oħra kieku, jiena naħseb, ma nafx inti. Imma dik fi għannifissa tant turi għax ħana. Sensittività turi.
Bħala bnedmin
aħna l-ewwel jiena bħala bnedmin tajjeb, jiġifieri il-feelings tagħna jekk għandi dwejja ħafna nies id-dwejjaq tagħhom jaraw tajjeb u ok ikun hemm imbagħad tal-madwarhom jekk iħobbuhom imma inti Jien nara naqqa' dwejjaq ta' ħaddieħor. lanqas tagħmel hekk, inti tara d-dwejjaq tiegħek. Tgħid, Hm, mhux daqs ta' dik, mhux daqs ta' dik, mhux daqs ta' dik, mela barra, m'għandix. Però inti diġà għadtilek. qed taqbeż step ta' ġajis, għax ġajis ħadd tispiċċa qatt ma tivvalida il-mumenti li forsi mhumiex mumenti kbar bħal meta ħallitek in-nanna, imma xorta għandna forsi ċertu challenges fil-ħajja li Iġel, it's, it's okay li xi kultant. Le, it is okay. Le, it is okay. U valida. Le, it is okay.
U hija normali li, li tiġri. Anzi, naħseb li xi kultant huwa bżonn. Li tagħmilha.
Eżatt. Minix qed neskludi dik. Imma il-karattru tiegħi ma nafx mod jew joru dak li awtomatikament ta' nkun ħanamilha, jekk ħanamilha, ħanamilha ma twont last long. Inti għandek vuċi f'moħħok jgħidlek. Tipo, ok, tipo.
Iqaf. Eżatt.
U nies li jpoġġu ruhom imsiken, eh, ek jien naf, eżempju, minix dik il-persuna, żgur mhix ħoqgħod nagħmilek biex titħassarni u hekk. U jekk ikun ma' xaħat fil-klikka u dik xaħat huwa jinnaf jipprova jitħassar lil nnifsu joqgħod jagħmilha ta' birruħu biex isek titħassar. Dawk huma n-nies li żgur mhux ħajkunu fil-klikka tiegħi. U inti ma trid li l-ħadd jitħassrek. Le, ma rrid il-ħadd jitħassarni. Vera ma nixtieq il-ħadd li jitħassarni. Anka l-kelma miskina u hekk tipo, I mean why? Mhux għax għax ħaġa ħażina, again għax għax għax that's me, ġifieri ħadd m'għandu jitħassar il-ħadd fil-verità, għaliex kulħadd għandu sabiħ tiegħu, kulħadd għandu So everyone tipo rridu nkunu fuq il-mejda u ngħidu wara, inti hekk, jiena hekk. Ma jfissirx li jien naf xi ħadd hawn fuq jara lil xi ħadd hawn isfel li huwa miskin jew il-kontra. Li Imma forsi- tgħin, eħe. li tgħin huwa tgħin. Inti tgħin, ma tgħinx biex jgħinuk lura, inti tgħin għax vera trid tgħin u tħoss li għandek isma' I want to help. U dik hija jiena, jiġifieri jien ma nagħmel xejn biex nieħu lura. No, anzi, anzi, ehm, nieħu pjaċir ħafna meta xi ħadd ifaħħarni minn wara dari aktar milli quddiemi. Ovvjament xi ħadd jien naf minn wara dar jgħidli istra kemm qalet affarijiet sbieħ tajbin Melanie kont qiegħda magħha eżempju, dik tgħollini ħafna iktar milli li kieku quddiemi qed tgħidli kemm int tajba, kemm inti hekk, kemm togħġobni kif taħdem. So, Eħe, għax qisu dak li jkun Tibża' li jekk qed jgħidlek f'wiċċek qed jgħidlek biex jidher sabiħ, ħa, anke mhux jekk mhux dejjem. Mhux dejjem, mhux mhux dejjem tkun hekk. Għax għandi nies li jibatuli regolari u nħu pjaċir ħafna bihom, sewwa. Mhm. Imma
Ma inti jisek għaqqat, kellimna jisek il-glu ta' kulħadd. Eħe, infatti ħafna nies jgħidu li hekk, tipo li jiena isni l-glu ta' kulħadd. Jiena fjekk eżempju l-girls jekk iridu joħorġu isni nkun jiena, ejja nagħmlu hekk, nagħmlu hekk, jien naf Imma assigurani li għandek il-momenti. Għandi il-momenti tiegħi. Kulħadd fejn eżatt fejn inti mhux bil-karozza, il-moment tal-karozza. U naħseb bekk nibżam biddel il-karozza. X'tant jiena eh. ħbieb mal-karozza. Għajdilna x'tagħmel eh, fil-karozza. Fil-karozza eżempju nitkellem ħafna mal-karozza. I mean mhux mal-karozza ġol karozza. Eh, jien naf Nek, najt ħafna affarijiet ġol karozza. You actually speak out. Eħe, ija, eh.
niċċekja l-mobile jekk xida kol ma xaħat. Biex ħadd ma jisima. Imma eħe, nitkellem ħafna ġol karozza u ngħid kif tipo isni nitkellem ma xaħat ieħor. I mean, u fi shower, eżempju, l-moment tiegħi, isni rilassa, isni. Ġajs, kif int? Għarajt, um, imma ek, bis-serjetà, u naħseb li hemm bżonn li tagħmilha, kulħadd għandu bżonn jagħmilha. It mhm. feels relaxed ħafna ma titkellem li miegħek innifsek. Għax fil-verità għamel. Kulħadd tal-ħin nifsu jaħseb. I mean, mhux għax tkun egoista, imma anke f'wikux fil-karriera, fix-xogħol, fil-ħajja iva, iva. normali. So jiena I always do it for myself. Kollox, dak li mhm. nagħmel nagħmlu għalija, Forsi kien hemm mumenti fejn ma kontx naħseb għalija nnifsi, imma meta waħda tibda tikber u nara l-karriera li forsi li bnejt illum u rnexxieli nagħmilha ngħid wow Jais għamlitha din. So Jais hija jiena. U qisu anke meta tirrealizza li ġejna weħidna, ħa nitilqu weħidna minn d-dinja tewwa, so għala għandi jiena noqgħod taf kif nagħmel l-affarijiet għal ħaddieħor. Tipo And you take, inti tuħu l-ħin biex biex taraf ħafna nies ma jagħmluhiex tuħu l-ħin biex tapprezza fejn wasalt. Eh, ħafna, ħafna, ħafna.
Importanti żżomm saqajk mal-art. In-nies insellawk u n-nies inniżluk. Saqajja mal-art żgur mhux forsi ħajibqgħu għax jien bdejt mix-xejn, tipo l-karriera li għandi llum, tipo dejjem. Ma nitkellmu fuq eh, Like, so allura eħe, jiena bħala bħala personali qisni eħe naħseb ħafna tipo l-lallu kemm fejn wasalt jew ehm, taf kif kemm kelli kemm intqajt ma' affarijiet. Biex nasal. Eżatt.
Għad tħoss li forsi peress li ġajis hija bnidma dejjem pożittiva, hija dejjem tmur għandha biex issolvilek il-problema. ċemplu li biex jitqu u hekk. ċemplu li biex jitqu li forsi

int ok, mm. għax jisek tinsa. Eħem, fati tiġri ħafna. Tiġri l tiġri li ħafna jinsew saqsuk ċajs, int kif int. Int kif, eżempju, na saqsi ħafna. Eżempju, jek għedin group chat, un fil-ħodu bonġu kullħat orrajt, fimt, jek għedin nitkellmu. Eħe, fortunament bda tkun karattru ek, babli, sajlu ek, mhm. in-nis isom jinsew Kif isaqsuk? Għalfejn? Għax huma dejjem jarawk tidħaq u dakkana u hekk. F'moħħhom. U f'moħħhom jgħidu hija int mhux okej. Dejjem okej. Eżempju ommi. Ommi ġieli ngħid iċċempilli, ah isma' ta' ġrali, mbagħad ngħidilha ma, Eileen all right, Eileen rajtek fuq l-istories eżempju. Eżatt. Le le, tipo, saqsini jien okej, ta' hi all right. Allura nibdew nidħku. Jiena f'marajjiża tiġrili ħafna. Tipo, insaqsiha jiena ħafna ġieli, aw rajs kif int? U mbagħad tgħidli issa nċempillek u ma ċċempel qatt. U jien ġieli ngħidilha, mbagħad tibgħatli u ngħidilha kellek iċċempilli. Allura illum il-ġurnata forsi naqsu dawn l-affarijiet għax meta tgħidhom u mbagħad kulħadd jibda jgħid, umm, mela i have to do it, fimt? Għax ġieli għadtha anke fuq l-istories jiena. Għax bla ma trid. Toħodha jsa fuori grandi dil-persuna. Eżatt. Għax il-persuna tant tkun. Hija reliable.
Tant tista' hekk tgħid always there, dejjem Eżatt, hemm bħax-xemx, għalija. x'għandek ix-xemx dejjem ittik id-dawl, imma aħna qatt ma staqsejna x-xemx jekk għandhiex bżonn id-dawl. Jiġifieri dejjem tatna hi, dejjem ħadna pjaċir biha, imma eventually, so allura naħseb hekk, naħseb hekk jiġri. Imma sforz ta' kemm nuri Jina happy, I am a happy person. Ġifiri anka nammaġna li l-ora tijaj ta' ċertu positivita.
Taf kif.
Ġifiri, mux, mux, mux veru li qed nuri, għax imbagħad għandek nis li taf kif juru mhm. ħaġa boħra. So, this is me. Imma, eh, naħseb kulħadd għandu hekk ikun qed jistenna dak ix-xi li tistaqsi kif inti inti, okay? like letteralment to say mhux ħażin ta' jien naf jew alright jien għandu kelli xi ħaġa tqila. Li taf li xi ħadd ħaseb fik. Qed juhu qed jagħmel dak il-pass li qed isaqsik kif mhm. int bħala umani mhm. naħseb dik hija waħda mill-iktar jekk m'għandekx dik isek there's a certain eh, loneliness li li hija diffiċli ħafna. Diffiċli ħafna. Nażu hemmhekk tiġi meta persuna jkun lonely. Probabbli tiġi minn dak l-aspett għax dal-persuna forsi nista' madwaru. Mhux, eh, infatti ħafna mis celebrities jiġu lonely for that specific reason. Għax huma Huma celebrity, kulħadd jifraħ bihom u jieħu pjaċir, imma lilhom ħadd ma jsaqsihom x'tixtieq tagħmel biex tuħu. Jiena fil-fatt għandi xi żewġ ħbieb ngħidilhom eż qatt ma ċċempluli biex biex biex niltaqgħu. Jgħiduli u inti min jaf kemm ikollok x'tagħmel. E, ngħidlhom isma' le ta' jiena. Ukoll ix nagħmel imma nagħmel imma għax immaġinaw għax peress li qiegħda fuq social media qiegħda event kull kull kull jum like which is Bindaqsek eżempju sħabi riċenti xi tletim ilu ħabba tiegħi kienet taf li kont biżi ħafna u qalet issa meta ħmor ġurnata barra ħana raw ġejjis meta ħadd islow jaftit ħalli nkunu nistgħu mmorru x'palissa żgur qiegħda biżi. Imma li sa tkellem vera ħadd pjaċir. Għax vera ok mela tipo taf kif qegħdin jikkonsidraw li tipo Inti eh, bħalissa ma tistax. Inti li ma konċ naf, inti trabbejt ma' papa tijak u mama, imma l-papa kien futboler famus. Malta, ġifiri, robja tijak kienet naqra kull fejn. Kien privileġġi, imma xorta, ara, jina trabbejt il-belt, jim il-belt, il-parents jgħu mill-belt, nej li huma. belt Trabejna fi flat tal-gvern bħal kulħadd, I mean very very basic. U eħe, missieri kien futboler famuż dak iż-żmien, jiġifieri kellu karriera tajba ħafna u kien ikollna ftit żgħira privileġġi fejn jidħlu restaurants, forsi nirċievu d-dar xi sponsorships ta' naf baskit tal-iskola dak iż-żmien u hekk. Però l-aktar ħaġa li napprezza minnha hija li Għalkemm missieri forsi kienu jafuh ħafna nies u seta' stajna konna qisna indifferenti minn ħaddieħor, dejjem kemm ommi u kemm missieri żammewna saqajna mal-art, kemm jien u kemm hija. Jiġifieri t-trobbija tiegħi ma aġil jgħidulek għax dik drat hekk, drat jien naf missierha famuż jew hekk. Ma naħsibx li huwa l-każ fil-każ tiegħi għaliex nemmen li inti trid tkun u l-ġenituri ovvjament dak li qishom Dejjem żammewna, jiġifieri dak li għandi għandi kollu bil-ħila tiegħi, u dejjem f'dim tal-ħjiena, jiġifieri xejn ma ġie għax missieri huwa hekk. Li forsi irnexxieli nieħu ċertu skills minn għandu għaliex huwa coach illum il-ġurnata tal-futbol u he's a a natural leader fil-veru sens tal-kelma anke fil-ground u hekk. So dik naħseb li għandi nqa' minnu għax I am that type of person li jiena persuna li eħe Isni leader, awtomatikament impoġġi. U mbagħad ommi mill-aspett li oħra ommi pożittiva ħafna, ħafna, sensittiva ħafna, tibki kull sekonda mel. Oh, ommi, mela. ommi qalba żgħira. Mela minn hemmhekk ġibniha. Eh, eh, eżatt, vi ommi tipprovdi bħalissa jekk tara dan qed tibki.
X'isibha so, Marija.
Marija, ħej. Ġifieri,
jiena ħadd qisni ta' minn ta' tnejn inħossni u dik xi ħaġa li when I look back qisni ngħid wow, taf kif tipo irnexxili nibni l-ġajjiż bil-ftit kuluri li kellna u qatt qatt qatt mhu ħa ninsa litteralment minn fejn minn fejn ġejt. Inti kellek in-nanna wkoll kont qatta' ħin magħha. Eh, imma dik kienet il-buż nanna. Il-nanna tal-mami. My God, nanna. Kienet il-bużnana tagħna, ċetta, konna, konna noqogħdu l, hi kienet toqgħod il-belt fejn il-Baviera, jiġifieri kellha view tal-bliet u kellna l-baħar u hekk. Allura ħafna, l-iskola tiegħi kienet viċin il-Baviera dak iż-żmien u konna wara l-iskola mmorru għandha, jiġifieri qattajna ħafna, ħafna ħin għandha. So għalina aħna dejjem in-nanna ngħidulha, jiġifieri t-tzijiet tal-mummy aħna t-tzijiet, t-tziji ngħidulhom xorta. Filwent in-nanna tiegħi, in-nanniet tiegħi dejjem kienu preżenti, both sides, imma peress li omm il-mommy kienet toqgħod San Ġwann, Ovvjament, kienet in-nanna kienet iktar eżatt, viċin. l-oħra kienet il-Belt, ehm, so miż-żewġ naħat konna hekk. Ehm,
Tħobb iżżomm im- dan il-poker face inti. Ah, Mela. Minix fejk. Le, sewwa. Vera nixtieq ngħidha. Minix fejk, anzi fejk vera onesta u ħaġa naqbad u ngħidha u ġieli nbat ħafna l-sini tant naqbad u ngħidha. Fil-fatt għajdilna naqra fuq Facebook.
Facebook it-tab m'għandix, neħejta. it-tab ta' Facebook neħejta. Kien hemm perjodu fejn kienu jqogħdu jikkummentaw negattività fuq dik fuq l-oħra fuq l-influencers b'mod speċjali, kif kienu jiktbu influencers buf, kulħadd jirremetti. U kienet qed tittekani. Għalfej taħseb?
Ma nafx, vera ma nafx, forsi jaraw he's a job, vera mhuwiex easy, trust me, it's very difficult. Taħseb li hemm forsi ċertu wejra jista' jagħti l-każ jiżdija, imma ma nasibx li għalejra tal-aktar. Jien hmm. iktar naraħ li jarawh being li huwa ġob li ġi isu maħluq riċenti. Taf kif? Isu nistajtu dik saret influencer millu malada u. Ija mal-fej persuna tajtek. Għax dik saret Ma nafx għala tajt hekk, I mean, jiddispjaċini ħafna għal dawn in-nies li li jikkummentaw hekk, vera jiddispjaċini għax ikun jidher letteralment li ma- m- mhumiex jifhmu u jaħasra ħafna minnhom għandhom ikunu bit-tfal u għadhom ma jafux ħaj- x'ħajġri mit-tfal tagħhom, ġifieri da jaf eventually It-tfal tagħhom. kida kif jgħidu isiru. tobżoq fis-sema jinżel fuq. Mhux So, hekk, jaf jaf jaf jiġri huma l-istess. jsiru. Mm. Em, Ġifieri, Hekk Facebook kont neħejtu għal dak ir-raġuni għax ma rridx li nibqa' nintbagħat għal lsieni u qiegħed biss Facebook hemmhekk jitluli affarijiet automatic u meta jittegjani xi ħadd. Għax kont tispiċċa fin-nofs. Għax kont ija jdispjaċini ħafna meta nara kummenti vera negattivi u personali, personali għax jiena feedback nieħdu. Jekk tgħidli mhm. isma' ma ġobtnix kemm kont libsa skullata, jew istra ma jotoġobnix ġejs kif tkellmet, jew m'għandix grazzja m'għandix tfajla. So mhm. what? Mhux kulħadd għandu grazzja miegħek. Mhm. Però li tidħol personali eżempju milux kien hemm tal-Love Island għaddejn u tela mal-ewwel kumment fuqi għax ġajjiż tipo possidera fuq il-vibe, tipo xi ħaġa għalfej dħalt fi xogħol ieħor tiegħi. Taf kif? Like, come on, tipo, u mhux għax id-dejja, mhux għax taffetwani, lili personali t-tini s-saxħa mel, meta nara komment kontrija. Imma, Għal nies ta' madwarek li jkunu jħobbuk u jħossu għalik, meta ommi, eżempju, xi ħadd jgħidilha taf kemm qalgħulha, eżempju, fuq il-Facebook, mhux, ma tantx tiġri sewwa, għax għandi ħafna nies iħobbuni. Ommi toħodha bi kbira, ġara x'għamlulek, tinkwieta. Allura min jaf jaħasra dawn il-ġenituri, il-familja ta' dawn in-nies, eżempju, bħalissa hemm reality show għaddej, il-familji tagħhom, Minn xiex Okej, ikunu minn xiex għaddejjin. għaddejjin daw, daw Mela. qegħdin jafu li t-tifla tagħhom minn huma l-għada ħa tkun għandhom id-dar u jridu jispjegawlha x'ġara. Vera. I mean it's very difficult. Fil-fatt jiena mort fuq show u l-papà ta' wieħed li kien fuq ix-show bagħatli messaġġ personali u qalli grazzi ħafna talli tkellimt U mhux hekk. tajjeb fuq it-tifel tiegħi għax Mhux aħna hekk. dik li rridu dejjem inżommu f'moħħna li dik il-persuna li qegħdin nitkellmu fuqha hija oħt, hija bint, hija omm. Li ma tantx hi kultant. Ma tantx hi għandna, in-nies ma tantx taħsibha. U dik b'hekk ħabba, I mean Facebook, Facebook għandu ħafna kummenti, for Instagram inqas forsi m'hemmx l-anonymous, forsi, u Instagram isek għandek il-ċirku tiegħek. Ġifieri n-nies li vera jieħdu pjaċir jarawni huma n-nies li jistgħu jikkummentaw jagħmlu ċertu affarijiet. Ġa jisu l-imħabba.
Oh, love life. Naf li palissa għandek. Palissa għandi għax dejjem kolli differenti. Le, anzi.
Min għawdex. Eżatt, il-boyfriend tiegħi huwa għawċi. Boyfriend kellek relazzjoni oħra, mm. qabel, nara twila wkoll. Ehm, tfal? Ah, em, never say never. Tajjeb, ġbir. U għet insaqsi għax tiġa tkellimna fuqa tajjeb. Eh, namlu, namlu għacħara. Le, le, le.
Għax, ovvjament, minix ħansaqsi kek, għax dak li kun għat ma tkun taf minn xie xinu għaddej.

Le, u nuħu pjaċir nirrispondi fuq, għalli xi tfal joġbuni ħafna. Tmur tajjeb ħafna. Naħseb li mur tajjeb ħafna kieku, barra kombinazzjoni ktejt nitkellem. U hekk bdejna ngħidu li tasal f'punt fej trid tajt jo issa jo qatt mm. fajtek. Mm-hmm. Mhux għax hemm ħażin fleta laqqas xejn. Mm-hmm. Aktar għax meta jkollok wara ħafna żmien tibda jtaħjar miltu qabel. Mhm. Normalment, iva. ħafna nies jgħidulek istraħ iva. jar għamiltu qabel. Iva. Taf kif da. Dejjem xaqt inkun stabbli, mhm. jiena bħala karriera u bħala jiena personali u xtaqt li nkun fil-moment li ngħid irridhom. Il-verità minix ħan ifissa jekk mhux ħadd iġri, anzi nħoss li d-dinja jesa biħawis u kieku ma tiġrix hemm ħafna fajċ nista' nagħmel. Ġifiri, għatmu ħazin, sewa, l-luma. Pero. Pero, eh, if it happens, jek tiġri, tiġri, għatma provajt, hmm. sewa, so, għatma provajt għatfall, u U ma nafx min issa li isni nħosni li stabli u għek, mux ħana tara li l-rajiza b'tlet tfal. Ġili ta' tal U inti, u hija ma dik tlieta. Tlieta ta'. Eh, dik għanda ħafna.
Ġieli l-verità, ġieli nara tfal tagħha u ngħid, "Mm, kieku jiena forsi għandi daqshom, kieku, kieku. U ġieli nibda ngħid, "U le, u tivvintax, u mbagħad ġieli nibda ngħid, "Mm, sbieħ jew taf kif. Em, Meta jiġri xi ħaġa ħażina, eżempju meta Raiza tilfet il-pupa tagħha, niftakar nibda ngħid, "Istra, ma rridx nagħmel tfal. Jiena bdejt innibża. Ihlami, inti tiġa bdejt taħseb fit-tfal tiegħek meta meta. Le, bdejt naħseb li why, why, why, why you need this kind of taf kif dwejja li jesek taħseb li x'darba ħadd mutent. Eh, Ġifieri tibdejt taħseb tiġa fit-tfal tiegħek li jibdew Anki sa ċertu punt konna bdejna nitkellmu għaw konna. U bad niftakar tant kienet ħażin ħafna darba minnhom. Li kont għattilha, għattilha rajt għalfejn qed tinkwieta għattilha, qaltli għala għattilha irringrazzja l-Bambin li ġratlek dil-biċċa jiena. Qaltli x'int tajt lili. Għattilha eq tiegħek għaddiet, tipo at least one down, ok illa llu. Għattilha jiena għandi tiegħi tnejn ġejjin għax il-parents tiegħi għadhom ħajjin. Ġifieri inti bla ma il-subconscious tiegħek bil-fors jaħsibhom dawn l-affarijiet. Mhux hekk. So allura niftakarni meta tilek u baqgħet issemmihli tgħidli dekinhar taf x'kuraġġ tajtni. Għax jiena qisni poġġejtilha li You survived Ejja, at least you did it, taf kif għamilta, rnexxielek, għaddejt, edha miexja, u it happened, ta' kulħadd tiġri fil-verità. Kulħadd. Ta' kulħadd, memħad differenti, la sinjur la l-fqirat. Allura, niftakarni kont għattila hekk, U ġili, nibda ngħid imma xorta m'għandu x'jaqsam ma' tat-tfal, ġifieri fil-verità tfal naħseb li jġibu mħabba kbira għal min għandhom ehm, u naħseb li hekk taf kif naħseb it's a goal li xi darba you need to at least worth trying anka jekk ma tirnexxilekx. So you need tippruvaħħa għax jgħaddi żmien u tajt kif Qatt ma provajt. Inti ma tridx li Jien ma rridx li ngħix tgħix hekk. bil- bil- bil- bil-regret. So u- at least, eżatt, għax inti tajt għalfej. Li- Again, li ma jkollokx mhix ħażin, sewwa? Ehm, U jekk ma tridx, ma tridx għall-affarijiet tiegħek, ehm, li tadotta, sab togħġobni wkoll, jekk ma tkunx tista', Se ġifieri. nam- Nagħmlek I xi mean- ħadd li jadotta lilek.

for a month or something, ma nafx, kont ħanamilha. Fil-verità kont ħanamilha settembru li għadda, mfatt il-bek ta' ċari. Kont għax kont bl-extension zuwek u xari u għat ħanaqra fanaq ta' xari, ħanibda nidraħ u hekk għat għax l-akkim jekk imur emissjoni taf kif titkun iktar hygienic. U għal-bat, għax kienu ġewni opportunitajiet oħrajn, U kienet ġiet fi żmien li kienu ħa jagħmluha jiffilmjaw hawnhekk u ma xtaqtx niffilmja ruħi xi ħaġa sensittiva bħal dik. Ara kemm jien sensittiva! Tipo ma xtaqtx li litteralment li niġi ffilmjata għax rid litteralment nagħmilha il-missjoni, the proper. Inti rid l-esperjenza mhux. Ma rridx li noqgħod minn għalija moħħi qiegħda f'reality show u rrid noqgħod attenta kif x'ħa ngħid, x'ħa nagħmel, U toqgħod b'dak il fem, so I really want. Rid verament, rid verament. Namila. Tejn. Veru.
So dik. Umbat f'Marzu kont ħanerġa' mmur u kienu għal affarijiet oħrajn ukoll ma minn kont ħammur u hekk so. U issa u issa mhux martu sorry fi frar kont kont ħanerġa' mmur u kienu nbidlu xi affarijiet ukoll. U issa t-niprofa. Bad beda la Island u inti taħdem fil-production team ta' la U meta tkun taħdem self-employed, isra daw l-affarijiet trid trid tajt issa ħnaqbad nagħmilha. Ma tistax għax kif tislowja jinqalelek xi ħaġa, allura għas holiday ġili ma nippjana. Nabbat għax ma tkunx taf x'ħajġri. Mhm. Allura isek dejjem taħdem minn xar għal xar. Mhm. Taf kif? Inti kont l-ewwel brand ambassador. If you want to say Waħda that. mill-ewwel brand ambassadors. Għax what a statement. Għax ilek, ilek, inti ilek naqra fix-xena. Propja din bdiet vera xaġa laqas jien stess ma naf kif. Din pratikament ma kienx taw ir-reels, ma kienx taw Instagram jintuża bħallu, ma kienx jeżistu stories, veri kien vera basic. Konna Facebook u Instagram konna użaw għal filters biss. Hmm. Xi ritratti kien jagħmilhom isu Polaroid u hekk, allura kien for that reason. Darba kont kienet iżewġet best friend tiegħi, Wendy, u eh, din Fittix tagħha jiena xtaqt nilbes sut. Kien iż-żmien li ma kontx tara mara bi sut ġo tieġ, kien xi eleven years ago naħseb twelve, jekk mhix sejra żbaljata. U u waqt li qiegħda t-tieġ jien kont ilbist sut blu, niftakarni kien ġiet mara fuqi u qaltli Sorry, qaltli, min libbsek inti? Qaltli, Atta x'jiġifieri hi min libbisni? Qaltli, min, min, min, min iddiżinjalek jew iddeċida x'tilbes? Qaltli, għax ma tantx tara mara bi sut blu u hekk, u vera qed tfas-. Kienet vera statement, jiġifieri kienet vera sabiħa. U għedtilha jiena, ta, għedtilha kienet f'moħħi, kont ili nberren biex nilbes sut, għedt u din għaddini. Qaltli, Lallu kemm int kreattiva, għedtilha inħobb nesplora naqa' ħwejjeġ u hekk. In the time wara ftit kienet ġiet Charlene it-tija ta' Wendy u kienet qaltli ħa nagħti n-number tiegħek lil dik il-mara. Għadtilha qaltli taf min hi? Għadtilha le eh, m'għandix idea min hi. Qaltli dik qaltli għandha ħwienet tal-ħwejjeġ u hekk, issa m'għadhomx mis-selfish m'għadux jeżisti issa, so mhm. qaltli dik għal mis-selfish huwa tagħha. Qalt li jiġifieri make sure li tipo isek kif tkellmek, taf kif. Għadtilha mela, għadtilha ok. U dewwt wara xi jumej kienet ċemplitli u kienet qaltli isma' jien għal ħanut u hekk ħankellmuk u da u daw kienu naħseb l-ewwel brand li kellhom il-viżjoni li teżisti llum. Ġifieri Marlene, nsellimilha minn hawn u Sienna t-tifla tagħha. Sienna kellha viżjoni ġifieri enormi u daw xtaqu li jagħmluni brand ambassador tal-Miss Selfridge Fej jiena nilbes il-ħwejjeġ tagħhom litteralment like a walking billboard. Eżatt.
Intella' xi ritratti fuq Facebook. Kien hemm page jisimha Fashion Agenda. Wow!
Kont intella' hemm.
Kont fix-xogħol li kont naħdem kont nilbes jeans allura fejn inkun dejjem ibidluli l-jeans differenti. U kulħadd jgħidlik hawnhekk ġen sabiħ u jien ngħidlu minn hemmhekk, minn hemmhekk. Litteralment kont l-ewwel kont fil-bidu tal-bidu influencer itis fil-verità, u mbagħad blew il-videos ftit, u mbagħad kont tal-bidu kont nagħtaf ħwejjeġ u mbagħad bdejt nagħtaf flus, kont nagħżel outfits li nilbishom jiena mbagħad nitfgħuhom fil-manekkini. Veri literalment in-nies kienet tidħol u tixxilfu l-outfits. Tara, jiena ma kontx naf, għadi. Kienet veqe minn. Nasib dik kienet, u mbagħad ħanut jaqla l-ieħor. ehm, Ċorta kont naħdem full time ma' ma' kumpanija tat telefons u ta' Imminti telecommunications. apparti din, inti vera vera kreattiva ħafna. Eh, veru.
I mean, Tivvinta l-affarijiet, tikkrea l- tit- immaġinattiva. Ehm, dejjem hekk kont istra, ehm, nemmen li kreattività titwiled biha, u mbagħad tibda t- tibda tgħinha, tibbildija aktar u anke man-nies li tintaqa' jgħinuk forsi tkabbara u taħdem fuqha. U inti u Rajiza kontu ħbieb
Le, ma kon, mela jien rajiza, kon jien kon naħdem il-wan dak iż-żmien, sales u kienet ġit rajiza, interview jien għattu għajma ħej, jien tipo xkont nafa ftit, għax ah. ommi u omma kienu best friends. Oh, għax il-nanna taħ, il-buznanna tijaj fejt rabbejt jiena, kien hemm il-buznanna taħħa. Toqgħod f'dej il-buznanna tijaj. Viraw għara kemm Iku jkollu jiġri jiġri veru. Il-lame. Mela, bużana taħħa kienet otwer bużana tiegħi. Imma qatt ma tant kont inkellem li rajza għax kienet ikbar minni. Allora kienet tkun ma klikka taħħa. Eh. Eh, ma għat naħbib hekk. U naħseb li naqra intimidanti wkoll għal-bidu. Eh. Bħala persuna, qabel ma ssir tafa. Naħseb hija naqra intimidanti għax għandha karattru tantu.
U jtik il-fil li jisek mm, tipo ta' fil jien aktar intik il-intimidanti. Mbagħad konna dak iż-żmien il-raġel tagħha li huwa r-raġel tagħha llum mbagħad ftit wara U l-partner li kelli qabel kellhom gabbana flimkien. Kombinazzjoni. Le, le, mhux kombinazzjoni, like aħna laqajnihom u daw għamlu l-biznis. U minn hemmhekk sirna best friend, għax minn hemmhekk litteralment kun qata' ħafna ħin flimkien, ġviri nħossu bil tfal konna. U jiskom it-tnej mortu fuq l-istess patwa janki pala xogħol. Eħe, eħe, eħe, nejnu ħafna xurxin, rajza minn dejjem ukoll kienet tħobb daw l-affarijiet, mhm. rajza tħobb ħafna l-kamera, Eh, infatti ġili meta nkun qed nippreżentaw jew xi ħaġa live, eh. ġili ngħidu lilna nfusna, eh. għalkemm aħna vera bħal xulxin, aħna ħafna differenti. Iva. Eżempju, Rajza hija l-persuna ta' television. Mhm. Infatti konna xi fuq television tmexxini mhm. għax jiena nitkellem mal-kamera mhix il-pjaċir tiegħi. għaj minnu pjaċir, ma miex il-pjaċir da jina f'daqs il-palk. Eżempju, il-palk jġobni ftit iktar. Jek l-adrenalina li tin in-nies live, femti xaġa zbaħ. Mhm, mhm. Allora da jkun għan niprezentaw xaġa live, un-bat, taj li fidejk issa. Allura, isna differenti ma fl-istessin bħal xulxin U bekk konna 2018 konna deċidejna li fl-imkien zgur mux forsi noħol u persuna oħra Mm. ma xulx. Wieħed hija hija rejża. Ej. Ju waħdi hija jena ġajis. Għax għandkom Instagram page it nejf daqqa. Eżatt, u flimkien ġrela.
meta qadna flimkien, Eħe. konna realizzajna li flimkien hemm karattru ieħor Tjoħ, eħe, toħroġ li- enerġija oħra. Li differenti, so ovvjament Nifhmek ħdimna kompletament. ħafna fuqa biex anka jina fi events u hekk nippruvaw nkunu flimkien għaliex il-combination ta' flimkien u l-chemistry hija vera naturali. So, I mean, bħalma inti u Andrea. Andreana, l-istess. So, ġviri simili ħafna u tifimni tipo, mhm. jek, it feels home, ija li ija u jena li ija, ġviri. Kważi kważi mux jisu xol.

Irranġajtu, jien għalija sabiħa kont, sabiħa bqajt, u mhux għax fiċċek anke wara darek ngħidha. Thank you. Però inti eh, tagħti valur lid-dera tiegħek hekk, kif, kif tħossok dwar id-dera tiegħek? Ara, em, Dem kont konfidenti bit-terra hmm. tiegħi. I mean, qatt ma kont imdejqa sa ċertu punt li ma hmm. nifhem minn iġi li jkun imdejja. Hmm. Eh, ir-rispons li, eżempju, ir-rispons li kelli wara li tfajt il-video ta' mnieħri, kien enormi. Għasnajt nemmen kemm hawn nies li jagħmlu xi ħaġa u kemm hawn nies li jixtiequ jagħmlu xi ħaġa. Ġifieri bekk nuħu pjaċir naqsam okay. il-ġerni tagħha għax L-ammont ta' nies li għent taf kif biex forsi għamluhom jew tajt kuraġġ jew naħseb kien kbir, kbir ħafna ġifieri il-video telaq viral f'kullimkien ġifieri fuq TikTok u anka Instagram ġifieri l-ammont ta' messages kien ikolli 300, 600 ġifieri mhux b'xajta eh during ħafna. Jiena. U ħafna minnhom, jiġifieri n-nies. Li jew xtaqu jagħmluh, jew li għamluh, jiġifieri jgħidu li għamiltu, proset issa ħa tara kemm ħa tħossok aħjar, jew inkella nies eżempju isma' tista' tiggwidani x'nista' nagħmel jew weġġajt jew qed bagħti jew mistoqsijiet li kien ikolli jien f'moħħi. Jien naf jien kien ikolli mistoqsijiet isma' jurik ritratt kif ħa tiġi wara għax ovvjament huwa parti kbir importanti ħafna fil-wiċċ. So dik hekk, ħassejni li kelli nagħmilha, illum ngħid aħjar ta' qabel, għax mhm. biex ingawd iżjed, mhm. kif. U għax s anke sa' ma joqgħod għandek dik is-sena jisek tistenni joqgħod ċdaqqa mhm. um la ġemba daqqa ġri literalment tkun su qed jiċċaqla literalment. U ifhem, min naħsibx li huma l-iktar affarijiet importanti għax il-karattru huwa li Ara, mara sabiħa b'karattru ta' ta' ċajt, ha, biex ma jċkil Eżatt, moħra. eħe. Em, Sabiħa kemm hi sabiħa ma tibqax sabiħa. Eżatt, agree.
Ġifieri, xi ħadd forsi li l-apparenza tiegħu mhix daqshekk sabiħa ma għandu karattru tal-ġen għalija jerbaħ kollox. Fimtek.
Ġifieri, Naqbel.
jien għalija eh, l-apparenza mhix l-iktar importanti, jekk tħossok komda li tixtieq tagħmilha, go for it, tagħmilha, imma mhix l-iktar ħaġa li Però l-fatt li inti ma ħbejtiex, Le. il-fatt li inti Għax ovvjament trid il-kuraġġ ukoll li tajt il kulħadd isma' jiena ħammur nirranġa eh, mnieħri għax forsi dak li jkun. took me uh, years. Għax imbagħad hemm hemm hemm min jikkommenta jara mm-hmm. għalhekk għalek sabiħa di, per eżempju, għax għamlet xamlet imniħira. Fim, tax dawk il-kommenti. Għod ma kellix dawk il-kommenti. Forsi għax femu li, għu għed kelli bżonnu għax kelli mniħri kien kont ksirtu ta' xie għejt. Għat ma tranġa ruħu. Ma konċ fejle. Ma konċ nuħu nifsew, għallura ġejt ah. f-moment li jisma għandi bżon namila. Kont ħana mela bat l-għamilta jisma ma jtizben mela nranġaħ. Imma il-fat li samtat in-normalizzajta, allura dak li kun entu biex forsi jagħmel il-kuraġġ. Eh, jien naħseb dak trick.
Meta inti tinnormalizza xi ħaġa anke jekk ħadd żball jew għad kelma ħażina jew ma nafx għamilt xi ħaġa u inti għamilta normali, l-ebda ħadd hemm barra ma jista' iwaqqak ħażin fuqha. Għax jiena ċettajta u jiena għata u jiena rejta. So allura mbila taqbax miegħi fuqha. Għax jiena ċettajta. Jiena ċettajta.
So mhux ħataffet għani, żgur. Wasanna fl-aħħar ta'. Ah, ok. Ejja, xunifs. Fadalli.
Xunifs.
Hemm xi ħaġa lek li vera tixtieq tagħmel hekk fuq il-bucket list tiegħek. Tgħid jiena qabel ma I hit the bucket nixtieq nagħmel hekk.
Ara, nixtieq mur missjoni, għatta. Ehm, nixtieq mur Brażil, ħafna, hekk lek literalment riħu hekk nixtieq nesperjenza. Ehm, Pala safar.
Pala safar hekk. Ehm, mm, naħseb forsi niprofa tfal. Let's say that, naħseb. Għax karriera għamilt ħafna aktar mill istennejt. Mhm. Ti kont taħdem ma' Dan Usan. Eh, kont taħdem ma' Dan Usan.
Qabel ma. Eżatt, qabel ma wafqu. Ara, bħala karriera naħseb li laqqas ġili laqqas infhem li l-nifsi stess, ġifieri l-inner self tiegħi u proud ħafna bil-karriera li għandi llum sissa. Jina fuq ir-radio, għamilta ma' nis li huma bravi immens, eżempju anke li qiegħda podcast miegħek. Jina fjek tajli isma' Long time ago meta kont nara l-Melanie Kelly kienet xi ħaġa wow qiegħda fuq it-television, illum ngħid x'tipa taf kif qiegħda podcast magħha ġifieri what did I x'għamilt jiena biex ġara dan kollu. Ġifieri so hekk xi ħaġa li it gives me taf kif chills meta toqgħod taħsibha. Jiena ta' xtaġobni fik li ħafna drabi għal ħaġa li ma nagħmlux li napprezzaw li xi kultant ngħidlu ngħidu proset il kulħadd. Imma lilek innifsek. U din vera vera hekk li u tajt proset lilek innifsek mhux għal affarijiet. No, mhux biex tikbillek rasek. Le, imma għal kull pass li tagħmel tajt tajt jien wasal taw. Jien wasal taw. Ġifieri dik eh, jiena f'eżempju mod meta kienu wafqu dan u san, kont ħsibt li ħajti ħati jgħaf, għax ovvjament il-puxjatura li kelli jien naf l-esperjenza li tawni fuq ir-radio taw li huma. Ehm, jien naf il-palk Sander u Daniel li kienu kollha fdaw li parti kbira fi show tagħhom. Ehm, allura enuni ħafna, ġifieri dej thank God, thank God u nixtieq nagħmel hekk. Dejjem intqajt ma' nies li dejjem ollewni. Mhm. Forsi forsi għax raw kemm jiena Jien naf humble, forsi għandi l-grinta u nixtieq nagħmilha. Jien naħseb li tattira wkoll. U wkoll jista' jkun.
Imma minn kull step sa fej wasalt sissa dejjem sib dawk in-nies li jgħinuni nagħmel affarijiet ħallew fidi, forsi tawni ċertu responsabiltajiet li jiena ħadthom hundred percent hekk taf kif biex nagħmilhom jirnexxu. Imma llum il-ġurnata anke jien naf jekk fuq Love Island ġieli narahom jirċievu messaġġ U nkun qed niktbu jiena l-messaġġ li nibgħatu jiena l-Islanders għax production wise tgħid li rrid nibgħat il-messaġġ. Jien ġieli kif nibgħat u ngħid, Oh my God, qas nista' nemmen li jiena fast is-send button. Dik it-tifla li dejjem xtaqt li nkun fuq il-palk, fuq it-television. So allura, din naħseb kulħadd għandu jagħmilha ta. anke kull min hu fis-soċjetà, f'kull kull persuna li teżisti hemm barra u għandha any karriera f'ħajjitha għandha tħares u tgħid wow jien x'għamilt. U hemmhekk naħseb tibda tapprezza n-nies ta' madwarek, lilek innifsek u. Hemmhekk tiġi li tkun pożittiva. Żgur mhux forsi għax di b'dawn inti tkun tant tkun happy, eżempju jiena għira qass naf x'jiġifieri bis-serjetà Mel. Iva x'inti tant kemm inti kuntenta bik innifsek u b'ħajtek li ma trid xejn minn ħaddieħor. U meta nġi ninħaraq fuq xi ħaġa, li tkun vera ċoda li ngħid jien qed naħraq tipo m'għandix għalfejn. So, allura isek inti tiġi il-persona li inti, id-dver minn inti tagħmel lilek innifsek. So, eh,
Jien kontenta ħafna li ġejt għax sirna nafu ħafna iktar fuqek. Għax kif qed tajt inti taqsam ħafna affarijiet, però isu isu il-ġajjiż li orejtna llum tkun qed hemmhekk ta' imma hekk tħalli naqra on the back burner. Speċjalment l-iktar parti sensittiva. Is-sensittività tiegħek. Fuqha.
Eħe, minix waħda li nħobb inkun sensittiva, mhux ħajdilkom li ħankun, jew ħan inbidel, għaliex dik hija jiena. Mm, jien ngħidlek tinbidilx. Għax jiena lija dik hija waħda mill ħanajdilek bl-Ingliż, it shines from inside out. is-sensittività, il-bellezza tagħha hija mhux minn barra rajtha u mbagħad u mbagħad. Kif issir ta' kif kif titkellem. L-empatija tiegħek hija tant sabiħa li minn ġewwa tfur għal barra u hija parti kbira ħafna ta' int minn int. Mhm. Għax jiena naf ċertu affarijiet pereżempju meta għentuni inti u Rajza fuq programm ieħor u ġejtu dejtuni u mhm. hemmhekk tinduna persuna xi tkun mhm. li ma tantx tafek imma tifhem il-pożizzjoni tiegħek u qed tipprova tgħinek u ma dawk l-affarijiet Affarijiet żgħar li forsi inti għalik u ma ta' kuljum għax tagħmilhom għal kulħadd mhm. imma hemm min japprezza u hemm min ma japprezzhomx. Ma jiena pereżempju dak il-ħinat mm, Di, di, di, one of us, ek, dak it-tip. I mean, għat ma kienet problema li ma namiliex, tengot tiġi naturali, ġifiri tiġi vera naturali, u nħossni taf kif li tipo, eħe, ħana mela, xina dejjem zib nis jajnuni. Tipo, forsi forsi għalek u koll. Imma jena naħseb li s-sib nis jajnu, għax inti dejjem l-esta. Infatti ġili, mux għandhom, ġili meta eżempju jgħidu li kem taf nies int jinnaf eh, ikollok zon number ta' xaħat jew xaħat, vera naf ħafna nies. Najdrom, ah, ovvja, u għax jena ġili kont namel dejjem għamil pjaċiri l-nies. So, anka fej kon naħdem, u min jgħid li jisma ranġali jek, u għamil li jek. Allora, bla marrit, jena, l-lum, jek mhux għax int tajtni rrid intik, imma jekk jiena forsi għamiltlek pjaċir u għandu xi ħadd bżonn in-number ta' Mel, probabbli għandi għax tant hemm dik il-connection. Pay it forward, u. So, why not? Keep it up.
Thank you ħafna Mel. Keep shining.
Please tinbidilx. Ma bkejċ. Ma bkejċ. Pero kiku, pero kiku, kiku bkejt kont nibki miegħek, ġifir mhix problema, xina fim minnhom bdejt emozjonani, għax eh. bdejt inħoss il- hekk il- Fil-mument hekk li l-emozzjoni tiegħek. Però eh, ivvalida lilek innifsek ġajis. Ivvalida lilek innifsek u xi kultant it's okay li mhm. toħroġ lok demaw lil ta' madwar. It's okay, it's okay.
U tiġri minn ġili ġrat u tipo normali. Imma minn niprova li le. Niprova li le. Qabel ma titla' għandi xi affarijiet għalik. Mela, hawnhekk għandi għandi fwieħa, grazzi l taġ biex perfumery. Hawnhekk għandi naqra ta' vażun. Oh, nice.
Grazzi lil Valletta Glass. U għandi għawek trattament, eh, oh. grazzi lil Majoka Spas. Thank you, thank you ħafna. Għawek tista tibki.
U oh. tikkontempla u tagħmel li trid għax waħdek ħatkun fil-paċi tiegħek. U jiena vera ġbitni eh, li di kulħadd irid jagħmilha li tkellem li lek innifsek. Jiena ħafna toġobni li tkellem li mhm. lek innifsek. You check in with yourself kif tagħmel int. Eh, importanti li tagħmilha, anke jekk jiena tħares tħares żmien f'ħajtek tajt jiena 15 eh, years ago fej kont, x'għamilt, x'għamilt tajb, x'għamilt ħażin, so Oh, mbagħad dejjem. Issa qed tikkoreġi.
Grazzi. Thank you.
Keep it up. Thank you, man. Thank you. U qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill sponsors personali tiegħi il-Morgan għal ħwejjeġ il-Clint u t-tim tiegħu ta' Wet Studio għal xari lil Tanja tal-Excels għal makeup lil Dwifer u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni. il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Welby's Supermarket, Mayoka Spas, Me Direct, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.